Nilqawkom għal programm ieħor politiko. Ovvjament, il-lejla għan diskutu ma' l-professor Arnold Kassola, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina tagħna. Nfakrukom kolli l-opinjonijiet espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament dawk li huma tal-istazzjon. Mela, menu professor Kassola u kemm ilek attiv fil-politika?
Jiena issa ili uffiċjalment fil-politika minn 1989 mit-twaqqif tal-Alternattiva Demokratika, kont wieħed mill-grupp li waqaf miegħha. Eh, mela, ġifiri li kemm jiġu kważi 34 sena. Jgħaddi żmien u Jalla, xalla,
Mela, se nerġaw naraw tikkontesta fl-elezzjoni tal-MPs li ġejja u kif mortu għal aħħar darba li kont riġt għal din l-elezzjoni, għax qed nafu li daqsxejn differenti mill-elezzjoni ġenerali, jisom in-nies iktar jirħu idejhom.
Jekk inkun għadni ħaj, għax jien għandi ċerti ta' għadra, ma tafx jista' jġilek fil-ħajja l Ħares li Berlusconi, jew għal kemm għandu, design. U jkun għadni b'satti, iva, kontesta. Ikkontesta bħala indipendenti, darba l-oħra wkoll kontestajt bħala indipendenti tal-MEP, kien ħaġa tal-aħħar minuta, ovvjament, dak il-disgwid, insomma, alternativa. U u ġibt kont 2200 vot ma' l-ewwel count u 2900 vot mat-tieni count mingħajr preparazzjoni eċċetera. Naturalment il-sitwazzjoni f'Malta hija dik li hi, nafu kemm in-nies huma il-partiġjaniżmu huma kbir, però naħseb li din hija okkażjoni speċjalment tal-MEP, fejn Malta hija distrett wieħed u allura m'hemmx dak il dak il dik il-barriera psikoloġika li tajtu ma nistax nivvuta għalihom nivvuta għal se jinqasmu fuq le. Inti tista' nivvota il-Malta kollha u jiena naħseb li huwa importanti l-ora tal-pajjiż li n-nies jivvutaw għal dawk is-sitt persuni li jaħsbu li huma l-aħjar li jirrappreżentaw il-pajjiż. U naħseb ukoll li huwa importantissimu wara 57 sena ta' bipartitiżmu fil-Parlament Malti li wassalna għall-sitwazzjoni tal-lum li hija sitwazzjoni mwiegħra, saħansitra assassini kellna u fejn kulħadd min jitla' jieħu kollox f'idejh, il-bi-party system, għandha di li mhux inti terbaħ ma tilħaqx il-gvern, imma ħadt il-Bank of Valletta, ħadt il-Malta, il-Malta Manual Theatre, ħadt il-Malta Sports, ħadt il-PBS, ħadt il-Water Service, ħadt l-Elettriku, u dal-pajjiż ma jistax ikompli, għat-transport Malta ddaħħal il-bażużni kollha tiegħu. Li, allura hemm bżonn inkissru s-sistema u din tista' titkisser biss minn ġewwa billi jitla' xi ħadd li mhux miż-żewġ partiti. Naħseb tal-MEPs hija okkażjoni l-aktar forsi faċli li tista' ssir, għalkemm hija dejjem diffiċli, imma n-nies, speċjalment dawk il-ħafna nies li qed jgħidu ma jridux jivvutaw għax tqażżu, Jina ngħidilhom isma'. Mhux ngħidlek li vota lili, vota lili ħoss ovvjament. Però ippruvaw kissu sistema. Minn flok ma tivvutawx, ivvutaw il-ħaddieħor u bekk hemm ċans li Malta ma tkunx rappreżentata biss minn żewġ partiti fil u minn żewġ gruppi fil-Parlament Ewropew, ma tkun anke fit-tielet grupp li jista' eh, jinfluwenza, eċetera. U jinkwetak ukoll naqra l-fatt li donnu vera narawha problema, hija problema li għandna xi xpartiti biss, però tista' donnu li ssir anke lejl wieħed. Dik hija problema oħra. Għax donnu l-affarijiet, mis-surveys almenu da, il-labour fair qed inaqqas imma l-oħrajn, free fall totali. Ir-nies mhux qed jindunaw qisu, forsi mhux kulħadd qed jinduna. Qed inaqqas il-labour ftit inqas milli jnaqqas il-PN. Il-PN qiegħed ħażin ħafna. u dejjem inaqqas. Imma l-label qed dejjem inaqqas. Kunet nitkellmu qabel. Il-label l-lum għandu 38%. Sa ftit snilu, qabel qabela, kien jasal 50%. Ovvjament, xorta id-distanza se tikber bej PN u PL, għaliex hemm dawk l-eluf kbar. 70,000 bħalissa fil-polls, jekk mhux 80,000 telaw, li qed jgħidu li mhux se jibutaw. U jiena ngħidilhom, hekk intom mhux se tivvutaw, kull dritt tagħkom, dak huwa dritt demokratiku. Però jekk ma tivvutawx, se terġa' jkollna l-istess sitwazzjoni bil-Labour jagħmel li jrid għax m'hemmx oppożizzjoni. Mela, hekk uħud minnkom, 20,000 minnkom, 25,000 bidlu, jagħtu l-vot għall-elezzjonijiet ta' Mejju tas-sena d-dieħla, hemmhekk ikollok wieħed mis-sitta li ma jkunx PN u PL. Ekku.
Mela, is-sistema elettorali Maltija, ovvjament, donnha qiegħda tailor-made għaż-żewġ partiti. Hija tailor-made bintom stess. Jinkwetak dan il-fatt u li anke forsi jkun hemm grupp ta' nies li jixtiequ jikkontestaw jaħsbuha darbtejn għax let's face it kif inhi, speċjalment għall-elezzjoni ġenerali, hija viċin l-impossibbli. Jiena ma jinkwetanix għax drajthom il-dakinhar. Bekk qed issiri 34 sena fil-politika. U trabbi qoxra u qoxra verament ħoxna xina konna aħna fl-alternativa fil-Gonzi Commission biex għal-riformi tas-sistema jitmejlu bik. Konna fil-Dalli Commission, fil-Galdes Commission, għal-riforma tas-sistema finanzjarja. Jitmejlu bik. U baqgħu jitmejlu bin-nies, il-PNPL, sa issa. Għamlu, daħlu, użaw in-nisa biex taparsi, biex taparsi kemm torokhom ħa qalbhom għan-nisa Maltin. U realtà għamlu l-agħar att kontra l-mara Maltija. X'għamlu? Biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom fil-Parlament u l-qawwa tagħhom, daħlu tnax-il nisa, li jien naqbel magħha, il-positive discrimination, imma biss tal-Labour u tal-PN. U spiċċajna, u għalhekk jien qiegħed f'kawża kostituzzjonali li bdejt qabel l-elezzjoni għax kont naf li se jiġri hekk. Tara, x'jiġifieri mela mara ma' mara l-ewwel minflok jagħżlu l-ewwel tnax li jġibu l-aktar voti u ma jkunux eletti, jagħżlu l-ewwel tnax Labour u PN. Mela hekk inti ġejt fl-ewwel tnax u m'intix tal-Labour u PN bħalma ġralha Sandra Gauci, bħalma ġralha Melissa Bagley, dawk jingħatuhom daqqa ta' sieq u nixtuhom 'il barra. Mela l-Labour u l-PN lill-mara Maltija jittrattawha ta' żibel. Għalihom jużaw lill-mara biss biex isaħħu l-poteri tal-partit tagħhom u l-privileġġi tal-partit tagħhom. U allura għedtlek ma nistagħġibx għax dawn jaslu għal kollox. Saħansitra kif għedtlek issa din jagħmluha lejn it-transizzjoni li għaddejja. Mela, bħalissa x'jinkwitak l-iktar fuq il-livell mondjali u anke dak lokali? Għax kollu kien donnu huwa problemi naqra. Iva, naturalment il-livell mondjali għandna fuq naħa terremot tal-biki fit-Turkija. Il-bieraħ ġar ir-raj kienet isemmi 40,000. Il-bieraħ. Naf kemm ħajżdidu. Dak jien naħseb Se noqorbu l-mittej fl-aħħar, għalkemm tieħu gost u verament jiġu id-dmugħ f'għajnejk meta tibda tara nies ħierġin wara sena, wara, skużawni, wara ġimgħa għadhom la, u allura t-tama tibqa' dejjem hemm. Għandek il-dak, kellna l-COVID li kienet ħaġa oħra, u x'hekk li influwenzat id-dinja, influwenzat lilna ħajjitna, Biss biss jiena ħxiet naħseb xi ħames sitt kilos. Irħabba l-Covid. Imma qabel il-Covid, ma komplejt xorta. Għax billi kont fuq is-60 sena għaflu nid-dar għal tliet xhur, l-ewwel tliet xhur. L-ewwel darba. U fejn allura ah, bdejt eh, minn naqqar l-ewwel hemm fejn qabel. Ma tagħmilx eżerċizzju.
Eh, u ma tagħmilx eżerċizzju, eċċetera. Provajt nirkupra ftit, ma so. Eh, Għandek l-Ukraina, again, hija ħaġa li ma tistax tara tarfa. There is no light at the end of the tunnel. Anzi tkrava don. U jisa qed issir għal fis-sens li Putin ukoll qed jibgħat in-nies dan qed jiżvojta l-ħabsijiet Putin u jibgħathom laħam corn beef. Meta jafu li dawn se jmur biha, pereżempju, kien hemm battalja waħda kont qed nara 780 Russi mietu. U l-Ukrajni ftit, xi għaxra. Imma dawn essri umani, dawn jider li ma jimpurtanix ġejna isna World War One, tibat mowġa wara mowġa ta' nies biex biex biex biex biex joqtluhom. U dawn pajjiżi kbar għandhom fejn kemm għall-ħala nies joqtlu. Jiġifieri, jiena ma nafx kif se nsibu soluzzjoni diplomatika. Imma ma taħsibx ukoll, donnu qisu d-diplomazija, donnu, almenu jien m'iniex naraha la min-naħa tal-Ewropa, l-Ewropa tgħidlek ibgħat l-armi l-Ukrajna, u donnu l-Ukrajna saret qiesha kif qed naraha jiena li bil-Malti qed nagħmlu gwerra għall-Amerika. U l-Ewropa kontra r-Russja u l-Ukrajna qed hemmhekk fin-nofs jiġġieldu huma. Trid jien naħseb le, ma il-kronoloġija trid tara wkoll. Jiġi immaġinak aħna Malta u f'daqqa waħda jidħlulna l-Isqallin, taw it-Taljani. Jokkupawna. Jgħidli issa minnhom il-qudiem inti titgħallem l-Isqallin. Int minnhom il-qudiem inti x'reazzjoni jkollna. Aħna li aħna żgħar bħalma relattivament huwa żgħar l-Ukrajna ħdej ir-Russja, titlob il-xi ħadd biex jiġi jgħinek. Għatajdu, għadmiru tini xaħġa biex niddefendi ruħi. Sfortunatament di qed iġib escalation ta' armi li jinbijaw u mbagħad hemm kummerċ ta' armi li Imma paċi Ħadd mhu jsemmihom. Ħadd ħadd lanqas vot li. Hemm min imma imma sfortunatament il-Papa naħseb l-iktar wieħed. Eh, l-unika issa jiena ma. Imma mbagħad on the other hand imma jkollok rispett għal. Le, le, la tkellem tajjeb. Il-problema hi ma' bniedem bħal Putin. Għax jiena l-iżbal kien li ma kienx hemm reazzjoni jibsa fit-2014 meta ħal Krimea. U da, issa daqqa waħda wasal għal sejra għabes is-sebajn, jrid il-Great Russia reġa. Ġifieri ġajna morna għall-imperjaliżmu, għall-kolonjaliżmu tas-seklu 19, meta suppost issa qegħdin f'globalizzazzjoni.
Però jista' jkun wara Putin jiġru bħal wara Gaddafi u wara Saddam jiġu għar. is-sitwazzjoni għax U żgur kollox. jekk tarax kif jitkellem Medvedev huwa ħafna iktar aqrax minn Aha, ma Medvedev, Medvedev, jiena dejjem ngħidu bħala pupazz, u xek, Medvedev, meta qallu oqgħod president, għadlu president. Le, vera, Mbagħad qallu- ma- Mbagħad bidel il-Kostituzzjoni, qallu issa nitfa' president jien. Le, le, Qed ovvjament. lilek Prim Ministru, daw ilhom hemm musical chairs, kemm ilhom 20 sena issa, U kull min hemm fl-oppożizzjoni jispiċċa jew b'daqsxejn Polonju, jew b'daqsxejn velenu, jew jaqa' jaqa' minn xi tieqa. Jibdew ikunu daqsxejn suspetti dawn l-affarijiet. U bniedem bħal Putin nippreferi ma nkunx ma jkollix ħbieb ta' dak it-tip personalment.
Mela, ħaġa oħra, narawk spiss, ittella' tista' tgħid kważi ta' kuljum, posts fuq Facebook, irregoletajiet speċjalment fil-bini. apparti l-affarijiet l-oħra kollha li jeżistu hawn Malta, però taħseb qed tittieħed azzjoni jew bil-Malti kważi. Kombinazzjoni.
Le, ovvjament inti għandek sitwazzjoni u għalhekk mill-ġdid nerġgħu ngħaddu għas-sistema politika fejn meta għandek dal-kbar, Portelli, Stivala, dawn l-illegalitàjiet tagħhom jagħmlu li jridu. Għaliex, min jimpjega lil da, min jimpjega lil ieħor, min jagħti l-flus lill-partit, min jagħti l-flus lill-Labour. Issa kumbinazzjoni qed tinzertani proprju li ftit sigħat ilu jiena tellajt post nhar il-Sibt bagħatli wieħed qed isuq b'sajla street u sab ruħu ma jistax jgħaddi. Għaliex il-bravu Bortelli, li naturalment taf int dan, jista' jixtri l-Premier League, jista' jixtri lill-PN, jista' jixtri lill-Labour, jista' jixtri l-kappillan ukoll u jlibbsu l-mitra, Papa jaqsu jsir, all right? Qabad, waqqa' kull minn. U l-gradam kollu fit-triq ħdejn il-knisja, ħdejn il-knisja, mhux il-knisja, l-iskola ta' Santa Teresa, fejn kien il-Go Mobile qabel b'Sajla Street. U ħadd ma jista' jagħmel xejn. Jiena ħriġt, ovvjament, rajt qabda tajjin, għal break issa bdejt naqra anki minn bosta Ħamruniżi għax ngħid li portelli ħallin qasser ilna Serqilna l-irdumijiet, serqilna l-widien, il-qala, ix-xagħra, s-sannat. Għidli fej! Malta b'ħadilna jibni bla toċ bil-batching plant illegali u jibqa' u l-gvern jixtri minn għandu il-batching plant illegali. Jiġifieri, issa jumejn wara l-Awtorità tal-Ippjanar marret waqfitu. U gross u sabiħa hi l-perita ta' Portelli min hi ċ-Chairman tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li jħeliha fil-permessi. Għad-domanda ta' wara tiegħu ovvjament fil-kunflitti ta' interessi. Jien però li ma naqbilx ħaġa żgħira miegħek li orajt donnu qed jeħel Portelli u erbgħa bħalu. Però mhux il-politiċi qed jagħmlu l-liġijiet u jgħaddu kollox. Naqbel miegħek. Vodrilani ma jkunx Portelli jista' jkun Melkin, jista' jkun tkun inti. Mhux hekk imma inti spjegali int kif imut Jean Paul Sofia, orajt issa ilu xahrejn u iktar, u silenzju omerta' u jiġi jitmella ħbija Robert Abela kull ħaġa qisu l-pappagall ta' Malta inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Ara tkun xi tifla tiegħek Robert Abela li jiġrilha xi ħaġa hekk u tħallix l-istituzzjonijiet jaħdmu jew ikollha tmur tkisser is-swar. U kollox hekk. U sfortunatament hawn nies illuppjati f'Malta, brainwashed, li għax jgħidilhom hekk Robert, jew hekk ikunu Nazzjonalisti ffissati jgħidilhom hawn x'ismu Bernard, allura naċċettawha. U nibdew ngħidu imma x'l-oħrajn għamlu hekk ta' għaxar snin ilu, għax l-oħrajn hemm 25 ilu għamlu. Imma allura inti għandek il-problema, il-Pulizija mhux veru li mhix kapaċi, il-Pulizija Maltija hija kapaċi. U turik il-kapaċità tagħha meta qiegħda taqbad lil dal-kriminali il-kriminalità komuni. U meta joqtlu. U crime serje. U crime serje.
Ma l-ewwel, mhux ġifieri da jurik il-Pulizija Maltin u ma bra. U b'riżorsi li m'għandhomx riżorsi daw. Però
kif hemm biċċa politiku li għandu x'jaqsam. Jieqaf kollox. Li ma jsib mhux jieqaf, qas jibda. Gafà qiegħed hemm, jien ngħidlu il-gate keeper ta' Robert Abela. Biex jiżgura li kull biċċa maħmuġa li saret f'Malta, fejn kien hemm il-maħmuġin, Konrad Mizzikic, Schembri, Brian Tonna, kemm dawk kollha nistgħu nibqgħu għaddejjin għax hemm listi sħaħ. Ara nerġgħu nsemmuhom. U meta jgħidu li ġieb il-provi, il-provi qegħdin hemm kollha, ħarġu fil-gazzetti, ħarġu fix-xhieda, hemm erba' ġurnalisti bravi u kuraġġużi li wkoll joħorġu l-affarijiet, ma jsir xejn. Jiġifieri, hemm hemm xi rieda politika li jsiru, kieku l-illegalità, kieku vera aħna serji, tmur u twaqqafha mal-ewwel. Mhux imbagħad għax għax insib immigrant seraq tliet bottijiet ton taż-żejt u mbagħad intellgħu il-Qorti mal-ewwel u u waħħlu sitt xhur. Il-Mastat ma jista' jagħmel xejn għax hekk il-liġi. Imma imma l-ħalliel Konrad Mizzi, il-ħalliel il-ħalliel Keith Schembri, dak ha dak ha intuh fabbrikant ħa jipproduċi l-ikel issa qiegħed u u jbigħ l-ikel. Le, le, ovvjament għaw affarijiet li mhux fer, naħseb kulħadd jaqbel, għaxra kemm ma tkunx għami. Sfortunatament, sfortunatament għaw ħafna illupjati. Issa nisimgħu wkoll ħafna l-positions il-famużi positions of trust. E, jien kwetak li f'dal-pajjiż donnu hawn nies għandhom erba' ħames positions of trust u jitħallsu l-eluf ta' ewro fis-sena. U, ovvjament, bilfors, skont min ikun il-Gvern, trid tkun jew bil-Malti l-għaqli tal-Gvern, jew jekk jinbidel ikun tan-Nazzjonalisti. Inti temmen li ma' hu ħadd f'dal-pajjiż kapaċi li huwa newtrali? Jew li forsi minn Alternattiva, jew jien naf. Le, le, m'hemm xejn fejn. Popolari, jew m'għandu xejn, jew m'għandu l-ħadd. M'għandha la Alternattiva, la Labour, la PN. Għandha tkun fuq il-mertu. Jekk inti mużiċist tajjeb, U doq fedina fil-violin, jew ma nafx ċirimelli, nieħdok għaliex int muġiżiż tajjeb. Jekk inti tifhem kif tmexxi stazzjon ta' television u l-PBS, nieħdok għalih għall-mertu tiegħek. U f'pajjiż ta' 400,000 Malti, Hemm nies li huma kapaċi, imma li huma dejjem esklużi imħabba dis-sistema li tkellimna fuqha fil-bidu, partitokratika li rrid nieħu kollox f'idejja. U allura inti għandek dan nies li u wħud minnhom inkapaċi għax dik imbagħad iktar Mhux hekk, dik hi, dik hi, dik hi, għax inti meta jkun wieħed kapaċi tgħid tal-partit imma kapaċi. All right? Allura tgħid all right, għandu dejjem il-mod ta' tur għax tant Imma meta jkunu emeriti u imbeċilli jiequ jitqiegħdu hemm, iddejjaqni. Plus imbagħad dal-pagi ta' barra minn hawn. Jiena tal-mistħija. Malta tat u ftaħanna mitt elf għat-terrimot. Issa, tat-Turkija. L-ewwel għajnuna kien mitt elf. Mittet taf xini. Misterbi hija terz, hija terz tal-paga ta' Kalmen Ċantar u ta' dak x'kien jismu ta' qaw, Kert qaw. Kert Farrugia. All right ta' Muscat. Terz tagħhom daw huma jieħdu 160,000, 150,000 tan-nies. U mbagħad aħna se niġu nagħtu mitt elf għal miljuni ta' nies li qegħdin barra fit-triq. Jiġifieri huwa pajjiż li m'hemmx irkab u nibqgħu se hekk kif kont qed nara l-Parlament fuq taqdita lissa tal-istandards ġajna l-kumit. Għax issa rridu bilfors, Abela jrid bilfors, u qed jagħmel ħafna ħsara lill-Mħallef Azzopardi. Għax bħal taċċa bħal dik, huwa bniedem għandu storja ta' bniedem onest, ta' bniedem li dejjem kien rett, veru jgħidu li ma tantx kien itajjarnaw, imma huwa bniedem onest, huwa bniedem li dejjem għamel dmiru li għal Malta. Nifdalħal. Li l-lum ħanajlek huma hija diġà kwalità kbira. Imma il-fatt li għabela Bilfors lilu, lilu, lilu biss, lilu biss, lilu biss, ma jridx iċċaqlaq b'xejn, ma jridx jagħmel isib kompromess u lanqas supad nużah f'kariga oħra. Hekk jagħmillu disservizz kbir. Ħabba tal-affarijiet li qed issemmi inti, tajjeb ovvjament, jinkwetak il-brain drain li qed ikun hawn għax jien naf ħafna, ħafna nies Vodri, ħalli ma ngħidx bl-eluf kbar, imma qed jitilqu bil-mijiet familji. Vodri, u anke stanka 40, 50 year olds qed jitilqu mill-pajjiż. Mela ma nitkellmux man-nies.
Jinkwietani dal-fatt għax.
Għax huma nies li jkollhom ċertu know-how fil-qasam tagħhom. Huma nies li studjaw u speċjalizzaw fil-qasam tagħhom u dawn mhux se jitilqu għal għajnuna. Mhux għax jien xi brain drain, imma insomma, imma jien meta kont taħt 20 wara li gradwajt mort studjajt barra. U mbagħad għamilt tliet snin oħra studjajt barra, mbagħad għamilt 10 snin, 14 sena naħdem, imma kont niġi lura u ġejt lura. Issa tgħidli Huwija inti mhux kazzola. Orrajt, għidilha. Imma xi ħaġa ġġib lura għax titgħallem fil-ħajja. U dan nies kieku jistgħu jġibu lura dawn qed qed jgħiduni hawn ma rridx niġi iktar. Iż-żgħażagħ Dawn mietu ira l-għar meta tara l-omm omm Mediterranea. Li soltu Żgur, bħal- bħalna u tqalli. il-tifel ma jmorru xi ħaġa, jitlaq il-barra u da. Jgħidu, isma' lesti low level, day level. Ħa titlaq. U itlaq l-hemm. Lejla niltaqa' magħha b'mod dirett ta' kuljum u bl-għexieren ta' nies li hija xi ħaġa inkwetanti. Ħafna, ħafna. Għax imbagħad sfortunatament se nibqgħu biss allura ma noħorġu qatt minn din il-mentalità ta' illuppjati, ta' brainwashed. Għaliex il-partit jgħidli hekk, għaliex il-kap jew il-mexxej jgħidli hekk. Nobdi. Ikun x'ikun, jiġifieri għax hemm nies, jiena hemm minni, din mhix kwistjoni ta' intelliġenza, hemm nies anki intelliġenti li taf li huma f'xogħolhom bravi eċċetera, imma għax brain wash għax qiegħda, jiġifieri tgħaddi minn ġol imsida fejn tereq bid-dranaġġ ħiereġ hemm. Huwa huwa għandu kif għamel l-inauguration tal-bankina. Tliet tappiri daqshekk ma u molek hawn. Dranaġġ.
Dranaġġ u anki tgħaddi minn fuqhom tkisser il-karozza U fix-xita ma tindunakx. Let's go fil-fatt illum. U xorta jibqgħu jgħidulek kux dak għaliex, dak għalax not ready. Jiġifieri, qed taraw ma' affarijiet evidenti, imma sfortunata u nibża' li nibqgħu b'nies biss ta' tat-tip ta' mentalità. Le, u fil-fatt naħseb li qed jiġri wkoll. Inti toħroġ u tara bħali. Qed inġibu ħafna pajjiżi, hawn sorry ħafna nies barranin legali, b'għodu li dawn m'għandhomx xi jaqsmu ma' tal-baħar. minn pajjiżi ovvjament tat-tielet dinja, l-unika raġuni hija ċ-cheap labour. Ekku, ta' parti qed għax l-Ingliż, għax ikun l-Ingliż. Qed innaqsu, jiena fil-fehma tiegħi, il-kwalità kemm tal-prodott turistiku tagħna u prattikament kull imkien għax illum anke għaċ-ċempel, lanqas niftiehem bl-Ingliż magħhom f'għoddi lin-nies li qed jiġu. Illum meta jgħidlek if you want to answer in English, naf lest u jekk trid bil-Malti press one. Tata Silwan, u ma xorta bl-Ingli. U xorta bl-Ingli. Għax ma sibx ma. Imma jina li ti konfondini l-aktar u batija fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, kemm ta' dan-nies. Mela, u tal-Malti li għet jgħet. U tal-Malti li minħabba li jek kien ġej mill-Bangladesh, jek kien ġej mill-Nepal, jek kien ġej mill-Pakistan, jek kien ġej mill-Indja, Tmien mitt ewro fix-xahar, disa' mitt ewro huma jidhru li huma teżor. Sħa li għal imbagħad iridu joqogħdu tmienja jew għaxra fi fleħ jew ma nafx kemm biex biex forsi mbagħad jibagħtu mija u ħamsin fix-xahar id-dar. Imma li qed jiġri li l-employer Malti jgħidlek isma' jiena ħieles għandi da, jaħdem trid taħdem bl-elf, bl-elf u mitejn, Jew, sorry, il-minimum wage hija ta' 800. U hemm min joffri 800, jgħid ma tridx, ah, ġib il-barrani. Ġifieri, anke allura inti se jinżillek il-standard of living, iż-żgħażagħ m'għandhom qatt u se jkollhom qatt iċ-ċans li jixtru dar. Li jixtru flat. Flat, mhux dar. Mhux dar. Għax tkun profattur, eh.
Tant olow l-affarijiet li jienu tista' b'elf euro fix-xahar. Ma tista' qatt f'ħajtek tasal biex tixtri. Qatt. U u biex tikri imurrulek kollha. Mażgur, għax għandek tixtri għal kull tal-700 mill-inqas tal-qamel. Kif se tgħid bidlet bit ewro? Jiġifieri dawn huma problemi. Is-sitwazzjoni preżenti ta' traffiku ilha tiddeterjora, dejjem sejra Għallar, m'hemmx tara. Għamilna flyovers, is-sitwazzjoni ma tranġat. Armejna l-flus. Pero x'taħseb is-soluzzjoni għax donnu. Is-soluzzjoni l-għonet il-min ma rridx jisma' n-nies bħal Borġ, in-nies bħal Frederick Azzopardi, Irrid ngħidilhom I told you so, we told you so seba' snin ilu meta ġew daw jiddandnu għax għandna seba' mitt miljun. Seba' mitt miljun hemm il-ħal commissions u hemm il-ħal commissions anki ta' 45% fuqhom u daw bil-mod il-mod se joħorġu. All right? li inti twess, li ma titgħallimx mill-iżbalji ta' ħaddieħor, ta' pajjiżi oħrajn li huma ikbar minna, imma ħadu dil-filosofija li twessa', ta' nwessgħu u nwessgħu. Issa dawn pajjiżi li minn ponta sa ponta għandhom sebat elef kilometru, jew kontinent Amerikan, Xorta bi tnax-il lejn iktar iwessgħu u jeħlu fiċ-ċirkondarju. Issa immaġina kmand, mela hekk narawhom dawn. Hekk tara l-Accordo Anulare ta' Ruma, hekk tara l-MI5 tal-Ingilterra, biex toħroġ minnhom. U mbagħad ir-rajd issib l-abbozz. Mbagħad temxi. Imma tagħmel sagħtejn biex toħroġ. Żgur. Fir-rush hours. Issa Malta mhux loġika li jekk aħna 27, 28 kilometru bi tmintax, tista' twessa' twessa' kemm trid, Imma fl-aħħar trid toħroġ into one lane biex tidħol tmur il-gżira minn Ridley Road. Trid tidħol f'hairpin. All right? Biss toħroġ mill-flyover tal-Marsa u tinżel għal Ħal Qormi mbagħad trid tgħaddi mġo waħda. U allura di għedniha qalwa l-ambjentalisti, qalwa l-NGOs, qalwa għax il-loġika. Imma ma ridux jisimgħu s-Sur Ian u s-Sur Frederick. All right? Issa x'inhi? Hemm soluzzjoni? Jiena nara biss possibilità waħda li konna ngħiduha qabel, u issa iktar u iktar irridu ngħiduha, irridu nnaqqsu n-numru ta' karozzi privati mit-triq. Biex tnaqqas in-numru ta' karozzi privati mit-triq, trid tagħti l-inċentivi. L-inċentiv tal-linja b'xejn huwa tajjeb. Imma jekk inti huwa biss ta' linja b'xejn u mbagħad jiena noqgħod nistenna siegħa u nofs il-bombi jew siegħa biex tgħaddi u tgħaddi tal-linja mimlija u tgħaddi l-oħra u tgħaddi l-oħra, se nispiċċa nerġa' mmur nuża l-karozza. Allura inti trid l-ewwel tiżgura li t-trasport pubbliku huwa suffiċjenti. Jiġifieri jrid ikun regolari. Irid ikun twenty four hours, jekk mhux twenty four, twenty one hours a day. Irid ikun, hekk inti għan, illum għandna 300 karozza, 400, irid ikollna 1200. Iva, nħallsu, inħallsu is-sussidji ma jimpurtax, għax test tifranka fuq ħafna iktar affarijiet. Hekk inti fir-raxawe, ma sax toħroġ il-karozza u ma toħroġ ta' wara 20 minut oħra. Le, trid toħroġ kull 3 minuti. U trid toħroġ nofsha vojta biex tgħabbi. Taħseb fil-verità l-Gvern għalkemm joqgħod jgħid li jrid favur l-ambjent bla bla bla bla bla bla, jieħu qatgħa kieku kellhom jieqfu l-karozzi vera? Għax dan jikkonsmaw il-fjuwil. Mhux ovvja. Li huwa taxxa kbira.
L-ikbar taxxa li jdaħħal il-Gvern mill-petrol. U l-karozzi, meta tixtri l-karozzi. Forsi li fil-verità noqogħdu ngħidu. Il-Gvern huwa influwenzat ukoll minn dan lobbies. Il-lobby tal-karozzi. Mhijiex waħda żgħira Malta. U hija waħda qawwija. U ma ninsewx imbagħad l-sponsorships lil PL u l-Labour, il-flus biex imexxu u biex jagħmlu dak kollu li jagħmlu u biex iżommu televisions bit-telf ta' 600,000, 800,000 u fattijiet miljuni u income tax biljuni, eċċetera. Dawl u ilma. Dawn iżommuhom ta'. Mhux jien u int. Le, żgur. Jiġifieri allura mbagħad ikollni npaddilek il-pjaċir. Alright, nżommu il-karozzi, noqgħod nitkellmu il-Project Green. Nitmerħu bin-nies. Ma, il-Project Green. X'issa għandha Project Black ukoll. Mala. Però.
Taqbel ma il-gvern donnu deċida fi żmien Joseph Muscat u jidher li ta' komplija. Taqbel jew le jien naħseb Adrian Delija kellu raġun meta qal l-ekonomija tikber bin-numri tan-nies. Kienet loġika. Oh, Taqbel magħha ma' dit-tip ta' ekonomija? Pajjiż żgħir bħal tagħna li huwa overpopulated. Assolutament le, imma biex inti ma tagħmilx da, number one, trid tagħti salarji ġusti. Mela trid tibda billi rivoluzzjoni fil-minimum wage. Ma tistax tibqa' b'minimum wage li kienet tajba għaxar snin u ħmistax-il sena ilu. Għax jekk inti ma tagħmilx hekk, allura biex tżommha dejjem 800 ewro u tibqa' ma tiċċaqlax, iġġib in-nies min-Nepal u mill-Pakistan u minn apparti l-fatt li dan nies taf kemm qed jieklu minn fuqhom għax dawn iħallsu 3,000, 5,000 l-aġenziji u l-aġenziji taf min huma. Tmien snin li Zabet Dabona, Lowzon, Charlon Guder, per eżempju, Charlon Guder, jena kont Kristajin. Illum ma nafx għadux, għax da Prim Ministru għal il-xizmu tal-Prim Ministru, il-ras ta' ton, il-2017, 18, jina għandi kontrat tad-ditta Ozo, ma nafx jisimha, ah. ħaġa hekk. Ara, wieħed il-filmatarju bħala wieħed mill-second signal huwa Sharon Guder biex iġib in-nies minn Nepal, eċetera. Però ma taħsibx qed ngħidu. Ġifieri, f'tirb ta' imma daw x'qed jiġi meta inti ġib Issa dum jista' jkun li madux, sar avukat u eċetera. Eh? Issa, biex inti iżżomm, qed iżżomm dejjem il-pagi baxxi. U allura se jiżu dejjem in-nies, jogħlow dejjem il-prezzijiet, għax iktar iktar ma jiġu iktar ma jiġu nies minn barra, iktar allura trid iddaħħal għaxra fi flat. U l-flat iktar trid tibni, għax dik parti minn dik, hu li qed. Iva u le, għax hemm ukoll hemm bini bojtu, u ċertu bini Qiegħed isib. Inti ssibt li se jmorru tal-Bangladesh li jgħixu paċevil f'ta' portelli. Jew issa f'dar ieħor li tiela ta' ta' Hu Anġlu Xwiereb, 33 oħra ħdmiet ma' bint miegħu. Min taħseb li dawn se jimgħu tal-Pakistan, tal-Bangladesh? Le, jaf li tlew uffiċini ta' parsi jew ta' parsi uffiċini. Uffiċini, aħna rajna wkoll, jaf li ntlew ukoll Ta' parsi int low, dal-qabda Russi, Ċiniżi, ma nafx pajjiżi oħra li rajna li qed jixtru ċ-ċittadinanza Maltija. Da fejn inti tonfoq miljun biex insir Malti. Nonfoq nofs miljun.
Nonfoq għaxra oħra u nieħu nieħu nofsu nar u fuq. Jiġifieri dan ħafna fat. U jħassa ninsow li aħna maħniex sqallija. Mhux qed ngħidlek l-Amerika li hija kontinent. Żgur, sqallija. Sqallija.
Nagħmel kopa. Ma sqallija kemm hi. 82 darba ikbar minn Malta, 82 times ikbar minn Malta Sqallija. U Sqallija għandha l-muntanji, għandha l-vulkani, għandha l-foresti, għandha l-għadajjar, għandha l-baħar, għandha l-kampanja, għandha l-għeneb, għandha ż-żebbuġ, aħna x'għandna? Daqshekk aħna nitfa'. Mhux tort tagħna, ġej hekk. Ora, imma almenu nadatta hekk. Hekk jiena, hekk jien nhar il-kassola niżilt 80 kilo u twil ħames piedi u hawn u sitt pulzieri. Kif irid immur inħabbatha ma' Cassius Clay li għandu muscles daqs hekk eċċetera u li huwa twil hekk u li huwa ttrejnjat. Dak jagħmel ix-xogħol tiegħu ta' boxer u jiena nagħmel xi ħaġa oħra, noqgħod nikteb. Nadatta ruħi għas-sitwazzjoni tiegħi. Bħalissa qam is-suġġett ukoll fil-pajjiż tal-abort. Jien fil-fehma tiegħi l-liġi li kienet ħa tidħol huwa abort, mhux speċi naħseb jibqgħet jitmellaħ bil-kliem. U fil-fatt issa dej back track these u daqsxejn għalissa l-ftit ħin. Ma nafx se jiġri.
X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq l-abort? U hija differenti naħseb mill-partit li kont qabel Mġdub, mġdub li hija differenti għax jiena tlaqt minn Alternattiva Demokratiku propju minħabba li għandna fehmiet differenti dwar l-abort. Jiena kontra l-abort, però meta riżenjajt qed ħlief meta il-ħajja tal-om tkun periklu u anki s-saħħa tagħha ma meta tiddefinixxi x'tip ta' gravità tkun u mhux taqbad u tqed il-kelma hekk mingħajr ma tiddefinixxi xejn. U jiena naħseb li dil-ħaġa d-differenza jien bejn u forsi oħrajn, jien naħseb li din hi kwistjoni filosofika. Inti jew temmen li l-fetu huwa ħajja umana, jew temmen li mhuwiex. Allura jiena mhux se noqgħod ngħidlek għax inti x-Xitan u inti se tmur l-infern, jiena dak tip ta' diskors idejjaqni assolutament. Bħalma jdejjaqni, bħalma jdejjaqni, bħalma jdejjaqni minu favur l-abortu jgħid inta laħħalqek għaliex int raġel u inti ma tifhimx u inti antikwat. Le, jiena ngħidlek ara, jekk inti titlaq mill-fema, aħna minn għandna femi differenti, mill-fema li fetu mhuwiex ħajja. Nista' nifhem għaliex għaliex temmen hekk. U ngħidlek ok, ma naqbilx miegħek imma hija għaliex pick your way. Imma jekk jiena nemmen li huwa ħajja, allura jiena ma nistax nagħmel da. U għandek fejn kellna diżwit u għadru ma naqbilx Fil-fatt kellna tabib il-ġimgħa l-oħra Doktor Soler u għal ċarotot għal minnu ħata xjenza Hija ċar li meta jkun hemm iċ-ċelloli li dik għal di ħajja. U din qisu l-argument jekk se nimxu ma' xjenza. Ma sfortunatament imbagħad għandek Ma tistax tgħid. Mhux sfortunatament fis-sens għandek id-doctors for choice li jgħidlek huma wkoll se jgħidulek isma' ix-xjenza. Aħna mhux xjenzjati wkoll jgħidulek minn doctors ukoll. Jiġifieri dan mhux se naslu qatt. Tista' anqas bix-xjenza. Għalhekk qed ngħidlek għalhekk qed ngħidlek filosofi. Għax huma se jgħidulek le, Ix-xjenti ta' a clump of sayings, le? Għadu. Eh, però allura jiena. U hu qed jgħidlek u jiena naqbel miegħu għax jien ma' ma' Sole f'dal-każ għax jien nemmen li hija ħajja. Is imma again għalija it's filosofika, laqas xjentifika għax ix-xjenzjati bejniethom se joħorġulek verżjonijiet differenti. Però allura jiena, bħala Melkju, hekk immur inkisser il-bajd tal-friegen.

Qed tifhem? Jiġifieri hemm diversità fil-qasam tal-bniedem, jiena nemmen li huwa fetu, huwa ħajja. U allura dik hija l-pożizzjoni tiegħi fuq l-abort. Però la ninsulta u la ngħajjar. Le, le, huma dawn il-fanatiċi li jgħidu lil xulxin u li int indemonjat u li inti ieħor ma mhux hekk, li tispiċċaw tkisser kull tip ta' argumentazzjoni. Eh, naħseb problema wkoll li tintaqa' magħha inti u n-nies ovvjament li jitkellmu miegħek huwa l-għoli tal-ħajja. Temmen li hawn ċertu aġenti qed jeżaġeraw u jien li xi ħaġa li tinkwitani li qed ngħidu għandna inflazzjoni ta' inqas minn 10 fil-mija. Jien naf xi ftit jogħoż kif taħdem l-inflazzjoni. Dan l-affarijiet li jikkalkulaw mhumiex jogħlew jew qed jiġu sussidjati bħal ma huwa sussidjat il-ħalib. Qegħdin jissussidjaw il-ħalib għax dak jidħol fil-cost of living. Imma mbagħad jogħla l-yogurt, jogħla l-irkotta, jogħla bla bla bla, kollox. L-istess il-ħobż. Il-ħobża li tkun fil-cost of living ma togħlix. Allura fil-verità hu iktar minn 10% da kulħadd jaf il-prezzijiet mhux b'10% qed jiżdiedu. enormi. X'taħseb li jista' jsir fuq għall-biċċa xi inkwetanti eh, foldi li għal ħafna nies. Jiena jiena konvint li hemm qed japprofita ruħu. Huwa veru kien fatt li fil-COVID ola il-container miċ-Ċina ħames darbit, sitt darbit veru. Għax naf mm. nies li jaħdmu hekk u jgħidu isma' x'issa nagħmel. Ukoll fatt veru pereżempju li bħalma għola l-gass, enormement, hemm issa l-gass niżel reġa' ġie lura fejn kien. All right? Allura jien li ddejjaqni mhux li tgħidli kollox Alla jbierek jew issa llum jew Covid. jew Ukrajna. Kollox hemm.
Allura jiena nixtri munu espresso li l-kafe huwa ġej mill-Italja, eh, għax u s-salum binqas minn 140, 150 ma sibx espresso Malta. Immur sqalli nsibu bil-1. Iva, l-Ukrajna dak ma tiffetwhomx il-daw. Allura il-Covid ma jeffettwhomx. Ara, veru, għandek it-tikka vjaġġ iktar ma ta' sqallija. Trid toħodha consideration. Imma mhux li tiġġustifika għalek dan din iż-żieda kollha. Ġifieri nippretendi wkoll li rġulija li meta togħla ħadd jgħid tgħid isma' skużani għolitli daqshekk se jkolli ngħollilek. Però l-għada jew sitt tliet ġiet xhur wara li titbaxxa u tinżel. Niżil għajni għalfej għandi, per eżempju, jiena għandi l-azma. Mm. Għal ħafna Malti. Għax dil-arja pura bella. All right. Minn ma għandux taqbdu għela. Li għandi jien.
Minn Malta 31 euros. Immur il-Greċja. U nishtiq bil- bil- eh, eh, bi 12. Iġi jien nifranka 19 per per per. Tgħid 3 times as much kważi. 19.
Oħra, l-oħra x'kienet id-darba l-oħra? Xtrajthom għax xtrajthom mal-ħabib tiegħi mill-istess minn Greċja. Pilloli ta' tal-ħruq tal-istronku. Għaw Malta 30 for 50.
Naf l-mumma, xie nabbaġi.
Naf l-mumma, naf l-mumma Greċja. 8 euros. Zaġerazzjoni kbar. Four times as much.
Issa jajdu l għax aħna fżaru, għax aħna. Imma sorry, bħalma għamilna għal-vaċċin tal-Covid. Fejn l-Europa kollha għamlet xtrat imbalk għall-Europa kollha. Ma jistax jisirek u koll għal-bulibit. Bilfors aħna rridu nixtruh iktar minn hawn u minn hemm biex ngħid. U jiena mhux sejjer żball ma nafx għaliex, naf li kien hemm żgur. Biex iġġib prodott ta' mediċina partikolari, qed ngħidu prodott wieħed biss, il-liċenzji xi ħamest elef euro. Veru. Kieku kellu l-Gvern ineħħi dik, ara kemm jista' jgħola għax hu anke jkun hemm. Le, ma naħsibx hija kwistjoni tal-Gvern lokali, dik hija xi ħaġa Ewropea. Hija xi ħaġa Ewropea. Li l-aċent ikun wieħed, tipo tal-mediċina. Le, le,
li l-liċenzja li tħallas għal 5000 u allura ma jgħidlek hemm aġenti jgħidlek isma' jiena minn da. It's veru it's life saving, hemm prodotti jqumu. Żgur mala, mala, jien naf bihom. Life saving u joħduhom imma li nasaba minn nies. Ma nistax inġi, ma nistax jiena inħallas 25,000 liċenza biex imbagħad inbih. Jiġifieri hemm din dan il-problematika issa qed qed ninnota li forsi qed isir xi ħaġa, qed ninnota numru ta' pereżempju mediċini li qed ikollhom qed jiġu mir-Rumanija pereżempju. Innutajt? Ejja. U mbagħad bl-instructions fuq barra, qed iwaħħlulhom bl-Ingliż fuq barra għax minn ġewwa Tkun l-istess. L-istess, li wieħed ta' l-imniem, għad biex nagħmlu wieħed ta' l-erba, bidlhom kemm hemm l-isem, eċċetera. Iġifieri eh, naħseb li hemm dal-metodi li tista' tagħmel. Eh, Tizom moħok li qegħdin ngħixu free market, mhux ikkontrollat, u sfortunatament hemm min qed japprofitta ruħu għax bl-iskuża li jisma' mur mur x'imkien ieħor. Qed tkun naqbad il-karozza. Mhux Għandna hekk. tlafqal Jew lejha, jew il-Greċja. kellha, jew le. Eh, B'hekk immurx, immur vaganza u nixtri waqt li nkun hemm. Imma jew biex inkun minn ta' sew nitla' r-Rabat, noqgħod sagħtejn fil-kju, mhux hekk. Taħli ma nafx kemm ħin, Kemm petrol taħli ma nafx tolqot, u kemm traffiku petrol, tolqot, jew traffiku. inkella nitlef tal-linja u noqgħod nistenna tiela' biċ-ċiki ċiki, għax hi kollox hi traffiku, ħalli nixtriha eh, euro inqas. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Allura hemm bżonn li jkun hemm kontrolli fuq l-abbużi.
Mela, eh, problema oħra li nħolqod dal-aħħar hija s-sistema tal-BCRS, tal-flixken tal-plastik. Naqblu li l-prinċipju huwa tajjeb, però donnu kollox isir zopp bil-bidu ta' sistema. Għal karozzi tal-linja fil-fema. X'taħseb li dik, għax daħt ikun hemm inkonvenjent għall-anzjani. One qed noħolqu ħafna traffiku iktar. Għax biex tmur u taħdem waħda, da ma tgħidx ħa mmur bil-mixi tgħid ħa mmur ara forsi l-iktar viċin. One, hemm lokalitajiet, bħal Ħal-Lija lanqas hemm. Iva. F'Għodil żgur li tmur bil-karozza x'imkien, tmur ma taħdimx, toqgħod mill-Gargur, tmur Ħ'Attard, minn Ħ'Attard tinżel bil-Kirkara, Vodri festa sħiħa u iktar inkwinament fi ferieqha. Hekk, jiġifieri. Vodri x'jista' jsir.
Il-prinċipju huwa tajjeb ħafna u għandna nkomplu fuqu. Però inti qabel dik għall-karozzi tal-linja. Mhux tagħmilha b'xejn. U mbagħad m'hemmx karozzi li jgħaddu jew noqgħod narahom għaddejjin vuup, vuup, narahom għaddejjin mimlijin. Din l-istess, jekk inti tridni nużaha, għandek il-bins biżżejjed għal Malta kollha. Għal kull ma kellhom 300, hekk aħna qegħdin nofs miljun. Kull wieħed jixrob flixkun ilma żgħir kuljum, diġà għandek nofs miljun flixkun kuljum, mela inti għandek bżonn l-ewwel tkun kopert ma' Malta kollha b'dawn il-magni. U mbagħad meta kif ikollok hekk, tibda s-sistema. Ġifieri issa bilfors iridu jżidu l-affarijiet biex inti għandek il-kumdità li tista' tmur, mhux tmur, jien naf min spiċċa remiehom f'ħalqa, Boros, għaddina għal seba' ġbajt indur. Le, le, le, qed jiġri. Mela, suġġett ieħor li fil-fehma tiegħi sar inkwetanti fil-pajjiż huwa l-libertà tal-espressjoni vera. Ngħidu ta' parsi rranġajna l-liġijiet biex nistgħu nitmellħu bil-politiċi, però donnu Hawn biżibilju ta' suġġetti u kif semmejt tajjeb inti l-ewwel donnu dejjem jitkellmu saru ż-żewġ estremi, jekk tkun però something in between inta x'qed tgħid hekk u inta x'qed tgħid hekk u inta x'qed tgħid hekk, jien qed nara li għandna varjetà ta' suġġetti li bil-Malti qed jiġu ċċensurati Jew għar minn hekk. Il-persuna. Ċensurata tiġi ċensurata l-persuna. Kollox għalla jbirek sar hate speech. Anka l-aktar affarijiet redikoli, volri jiena nemmen li hemm hate speech li ngħid l-eżempju jien naf mur oqtol il-dak jew il-dik jew l-oħra jew il-dawk eżempju għamillhom xi ħaġa. Gravissimu.
Gravissimu.
Però naħseb jiena għandna każijiet bħalma kellna reċenti għaw dal-każ issa jien kif taf jien m'iniex reliġjuż. Però nemmen li daw ta' Court d'Immaj xi eżempju għandhom dritt jitkellmu. Mingħajr ma jkunu voltieri ngħidu isma' da għax inkella ħadd jien nemmen li ħadd tasal ir-reliġjon Kattolika fl-aħħar mill-aħħar tgħidlek itlob biex tfiq mill-mard, mhux titmellah bin-nies xjentifikament qiegħed xjentifikament ejwa x'għand it-tabib għandek tmur, mhux titlob. Jekk ħan użaw l-istess. Argument daqsxejn. Eh. Le, le, imma daw jemnu fella tagħhom, insomma, jew whatever, insomma, huma jgħidu l alla tagħhom, kull reliġjon tgħid l alla tagħhom huwa tajjeb.
Jiena li nara bħala ċensura u suġġett li ma jtitkellimx magħhom. Li inti, persuna bħali, La tista' tidher fuq il-net. La tista' tidher fuq il-wal. U laqas mhux razzjonali. Anzi biex inkun onest, u x'għandi razzjonali f'sentej dert darbtej, imma fuq xiex. Waħda biex nitkellem fuq Giorgia Meloni, 15-il minuta. Għax mhux bħal. Għax mhux Malti jiena. X'ma sax immur ngħid Abela l-ħniżriet li jkunu qed jipproponu jew beħsibhom jagħmlu eċċetera, jew il-ħmerijiet li jgħidu, Dak li għax Maltin. Jew kella hekk nikteb fuq l-assedju l-kbir. Meta noħroġ xi ktieb hekk, dak all right. Dak all right. Dak għax Sammur u prosit Dottor Cassola kemm aħna bravi, eċċetera. Jiġifieri, il-problema taċ-ċensura jien qed nara l-ewwel nett mill-xandir. Li x-xandir qiegħed esklużivament għal dużu tal-poter. Għandek min jikkontroll, għandek kollox iġġiex partiti, l-awtorità tax-xandir, apparti l-sistema elettorali, il-Kummissjoni Elettorali, eccetera. U allura kollox mażul, il-programmi dejjem se tara ftit programmi ta' dibattitu li hemm fuq l-istat. Issa, tajli tal-PN u tal-Labor tagħhom, u tagħhom xejn qed jisirqulna it-taxxi tagħna. Ma jħallsux il-vert. Il-ftit li għadni naqra jew il-programmi kważi anka ex-PN qed ikunu. Laqqas il-PN PN. Jew ta' parsi stidinlek xi ħadd tal-Labour u mbagħad biex jew ex Labour imma nafu li huwa Labour u xi ħadd ex PM biex ta' parsi ġibna tal-PM il-binax biex ikompli jaqla' l-PM biss u mhux il-Gvern. Din l-esklużjoni ta' parti kbira tas-soċjetà. Għandu jkun hemm spazju, anki television, spazji fejn minn dak li hu jista' jsemma' leħnu, mingħajr ma joffendi, mingħajr ma jinċita għal vjolenza, mingħajr ma jinċita għal qtil. Imbagħad il-problema l-oħra biex isir ktub li qed nara llum għax hija organizzata hija l-Facebook. Illum inti għandek u tibda tara l-ismijiet. organizzati dawn, kemm kemm biex jippruvaw jiddemoralizzawk, ikissruk, eċċetera. Bħal ma għamlu ma' Daphne fil-fatt. Iżolawha, all right, issa veru kienet taf kienet taf tkun ħarxa u anki kattiva xi kultant. Però il-mod kif inti kif inti ta' torganizza ruħek b'dak il-mod, le, u issa iktar u iktar. U tarhom għax tara anki ċerti nies tant imma dawn

li kien jagħmel l-ew wieħed mill-ewwel programmi fit-television skola popolari tat-TVN, Jgħallem il-Malti fuq it-Television, 1963. U l-bieraħ qed inqalli fuq affarijiet oħra u sibda ġiex ritratt tiegħek. U b'toġġija. Tagħmel ritratt ta' missier, jgħallem skola.

il tanjes jew ma jitilgħux. Ma nafx kif kif taħdem.
Allura ovvjament inti anke inti speċjalment li jekk ħa toħroġ għall-MP, daw jibdew fuq din in-nies jekk jiena niftaħ il-Facebook tiegħi. Eh, ma tibdix titla'. Rrid nfittxek. Jiena biex eh, narak. Eh, eh, biex ma tiġix.
Ħalli inti reklam tiegħek ma jmurx fejn fuq da parti mill-algoritm li għandha l-Facebook li jekk ftajjeb inti. Dak qed jiġri għalhekk jien qed il-periklu taċ-ċensura għax illum il-verità l-Facebook għandu saħħa daqs it-TVM. Jekk jiċċensurawk minn hemmhekk inti għandek problemi biex tasal għand in-nies. U da qed jagħmluh fuq kulħadd, fuq min ma jaqbilx magħhom. Issa min ma jaqbilx magħhom fuq ir-reliġjon, inti għax issemmi ħafna l-ambjent. Huwa punt validissimu. Jien naf xi ħadd ieħor forsi fuq l-immigrazzjoni ma jaqbilx li nibqgħu ngħixu daw in-nies kollha kemm legali u kemm illegali, qed niċċensurawhom kollha. Dak jien fil-fehma tiegħi huwa xi ħaġa tal-biża'. Għax għada ħa nkomplu nkabbru s-section li dejjem niċċensuraw. Jien nemmen illum kieku Daphne għadha ħajja, di ċċensurata minn Facebook. Żgur. Ah inti tgħid minn Facebook minn barra? Minn Facebook żgur għax jibdew jirrapportaw in-nies. Le, Malta mbagħad ovvjament Malta jkollhom il-gruppi tagħhom li jgħidulhom isma' meta jruħ idħol fuq Daphne għamilha report għax qalet jien naf Melky Mikrah. U dik. Poll li di hija sistema. Jien kont għedtha, jista' jkun forsi ma naqblux fuqha, meta l-Facebook iċċensura 'l Donald Trump, il-President tal-Amerika, hemmhekk jien inħoloq preċedent għalija li kumpanija privata għandha dritt tiċċensura lin-nies skont x'jaqbillha u llum Twitter qed joħroġ ukoll. Imma ħafna agħar meta jkun il-Gvern li huwa statali, li huwa pubbliku, għax il-privat tgħid jagħmilha għall-flus, se jagħmel biex jipprova jdaħħal iktar, eċċetera, għax jidhirlu, apparti motivazzjonijiet ideoloġiċi. Imma meta inti għandek l-Istat, it-TV tal-Istat, li jeskludi lil sezzjoni kbira tal-popolazzjoni, għaliex l-interessi tiegħu u jdaħħal in-nies tiegħu f'kull ħaġa. Però issa anke Twitter qed joħorġu Twitter files ukoll. Daw qed joħroġhom għax Elon Musk huwa daqsxejn eċċentriku u però fil-verità eh, dik għal jiena xtajtu għal dak kien hawn algorithms li jiċċensuraw b'mod awtomatiku kull min jitkellem kontra l-vaccine tal-COVID. Anke jekk huma ġurnali xjentifiċi. U din ngħidha jien, jista' forsi jgħid isma' Melkin fiex jifhem. Imma jekk qed jgħiduha tobba. U din huwa periklu ta' li kumpaniji kbar, għax aħna naraw il-kumpaniji ta' Malta l-kbar, imma dawn imbagħad huma mondjali, li jkollhom kontroll fuq xiex naħsbu, fuq xiex nitkellmu, fuq kollox. Ħsib wara Hekk ma hekk it's not well managed, x'se jiġri b'da l-A1, A1. Eh, żgur, huwa periklu ta' per- le, le, le. Li Da, dawn- li lanqas dawn huma ma- kollha għodda utilissimi għal Kif hu tagħmluhom għat-tajjeb? Użawhom għat-tajjeb. Għat-tajjeb, le, le. Imma billi l-bniedem bħalma dejjem għamilna, naf bħalma dejjem nġib l-istorja anki l-istudenti fil-klassi ta' ta' Nobel Prize. Nobel inventa d-dinamite, TNT. Meta ra kif ġiet użata biex jinqatlu n-nies, għax dak gvern ta' biex inti meta taħdem inti tħaffel. Żgur, tifranka x-xogħol. Għal ġid, tant ġitu kriżi li waqaf minn kollox u għamel in-Nobel Prize for Peace. Jiġifieri għax il-bniedem xorta għalhekk għandek bżonn fil-ħajja iċ-checks and balances u fid-demokraziji biex jien almenu jekk Arnold Castor qed jagħmel xi ħaġa ħażina hemm xi ħadd jiġbidlu widnejja. Mhux qed niġu hawn jitmejlu bik u jidqu bik u dak li hu evidenti jgħidlek li mhuwiex.
Mażghu. Mela, il-ħin tagħna għadda llum nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina u Konvint li n-nies ħadu pjaċir jisimgħuk għax, fimni, turi affarijiet. Tal-Facebook forsi, aħna nisku. Għax ovvjament għandek ideat li huma validi ħafna, eh, jistessa ma taqbilx miegħek ovvjament, però dak li jkun jien dejjem nappella biex in-nies Mhux jemmnu lilek jew lili jew kull min ikun hawnhekk, imma almenu aħsbu, agħmlu r-riċerka tagħkom, mhux għax qalilkom dejjem xi ħaġa il-partit temmnu kollox il-partiti tagħkom u donnu n-nies l-oħra kulħadd ħażin. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nilqgħukom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi ħafna.